Aƒetɔ yra mi loo. Aleluya, aleluya, aleluya. Miɖo la gblɔ be Yesu nyo la. Nɔvinye, ke nu na gblɔ be ne Yesu nyo la. Elabe enyo ŋutɔ la, enyo ŋutɔ la. Aleluya.

Nɔvinyewo megado gbe na mi le egbe ƒe ŋkekea me. Abe aleke mía katã mi le yi ɖe nukpakpla dzi ene la, ee, menye nukpakpla miagayi ɖe edzi gbe o, gbɔgbɔ kɔkɔe gatsɔ enya ɖe nam, ke ye mía katã miagama le egbe ƒe ŋkekea me hafi miava yi ɖe nusɔsrɔ̃a dzi. Nusɔsrɔ̃a le dzi kokoko. le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me be ame sia ame nete va nyanyui la gbɔ hena ɖeɖekpɔkpɔ. Aleluya! Egbea, nɔviwo, egbe ƒe nya si ke Mawu gatsɔ na nye kplo ɖe ye nye bena nàlɔ̃ Mawu kple wò dzi blibo kple wò luʋɔ blibo kple wò ŋusẽ kple wò ametia katã, ale be Mawu hã nelɔ̃ wò nenema. Elabe eyae tre nye kple wò lɔlɔ̃ gbagbeagbã, eya ta wòdze be nye kple wò hã míalɔ̃ eyama. Mawue nye lɔlɔ̃. Mawu ŋutɔ ɖee nye lɔlɔ̃. Lɔlɔ̃atɔ katã la amee lɔlɔ la Mawue ke nye Mawu, menye enu yo o. Mawue nye lɔlɔ. Egɔme na l'amour est une personne et il faut que cette personne la soit dans ta vie. Lɔlɔ la amee Eye ame ma la ye nye Mawu ke ɖo la nɔ agbewo me. Ale be ne be nya eh, lɔlɔ ma ke nye Mawu ge ɖe agbewo me la, ala ate ŋu alɔ Mawu, eye Mawu hã alɔ wò. Praise the Lord. Enya la le gbɔgblɔ na mi egbe be melɔa ame siwo lɔam

Praise the Lord. Nɔvi elɔa Mawua. Menye eyi sesɔ me kaƒe ya be yalɔ Mawu o la. Mawu le gbɔgblɔ na wo gbe be ɖe yelɔa ame siwo lɔa ye. Eye ame siwo lɔa ye la, Ame mawo ke yɔ dzilawo kpɔna ye. Nɔvinye, èlɔ̃a Mawu nyateƒea? Menye ga aɖewo me koe ye nuxaxa o, anuwo xaxa o ye hafi ye wogblɔna be woneva do gbe ɖa ɖe ye ta oa? Ètsɔ wò agbe na Mawua? Bena Mawu ke nye lɔlɔ̃ neva neva xɔ aƒe tso ɖe eme oa? Nɔvi, tsɔ agbewò na Mawu. Ne Mawu ke nye lɔlɔ̃ ɖe, ne matu aƒe ɖe eme o, ne nàte ŋu alɔ Mawu, ale bena kesinɔnu kple bubu si le Mawu si la, nu e, nuka, nunɔamesi siwo megblẽna o kple dzɔdzɔenyenye hã si ke le esi la, nanye nye kple wò ƒe gomekpɔkpɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Yesu Kristo gblɔ bena, aleluya ye sugbɔ na mi be ame siwo wɔna ɖe nye nyawo dzi la eyae lɔam eye ame si lɔam la fofonye hã alɔe nye hã malɔe eye maɖe ɖokuinye afiɛ nenye be elɔa mawu la mawu aɖe ɖokui fia o Megblɔna kɔkɔ be womedidie na Mawu o, ke boŋ Mawu ɖea eɖokui fiaa yeƒe dɔlawo. Ame si wɔ wɔna ɖe nye lɔ nyawo dzi la, eyae lɔ̃am, eye ame si lɔ̃am la, Fofonye hã alɔ̃e. Nye hã magalɔ̃e, eye maɖe ɖokuinye afiae. Yohanes ƒe agbalẽ Etawo ene kpukpui blaeve-vɔ-ɖekɛ. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me, Biblia me gblɔ be nya la le gbɔgbɔ na mí nenema loo. Elabena ame si buam la, mabui, eye ame si eye ame si doa vlom la mado vloe. Nɔvinye, ele gbe ya sema? Eya ta mègaɖe asi le eŋu o, ekema adzra wò ɖo, adzra wò ɖo. Lɔ̃e ekema akpɔ tawò. ne èdii abe klosalo ene, eye nèdii eyome mɔ abe kesinɔnu si le tome ene la, ekema àse Aƒetɔ Mawu mavɔvɔ̃vɔ gɔme, eye wò asi atu esidzedze Mawu, elabena eyae naa nunya Eƒe, eƒe nu me si dze, eƒe nu me esi dze kple gɔmesese dzɔ tso. Nɔvinye, eya ta medi be nàse nya ya, ne nàtsɔ wò dzi blibo kple wò agbe blibo alɔ̃ Mawu. Vɔvɔ̃ la, nya vɔvɔ̃ dzo le ɖokuiwò me, Nu si ke le ame geɖewo gblẽ egbe lae nye vɔvɔ̃. Vɔvɔ̃e nye elima alo nu ɖe si ke le amewo hem ɖa tso Mawu gbɔ. Eya ta Mawu gblɔ be, Mègavɔ̃ o, ye le kpli wò, ye aɖe wò, ye axɔ na wò, ye atsɔ eƒe asi sesẽ ke nye eƒe nuɖusi me axɔ na wò. Vɔ ne èvɔ̃e koa, màgate lɔlɔ̃ matɔ nɔ mewò o. Eya ta mègavɔ̃ o, nɔvinye. Ɖo ŋu ɖe Mawu ŋu, eye nàtsɔ wò nyawo agblẽ ɖe eya ƒe asi me, awɔe wòade go na nye kpli wò. Aleluya! Nu si medi be nàɖe tso nya ya me koe nye bena, lɔ̃ Mawu kple wò dzi blibo, eye Mawu alɔ̃ wò, eye wòaɖe eɖokui afia wò, ale be nàdze si eƒe dzɔdzɔenyenye kple eƒe dɔ si ke wòwɔ ɖe nye kple nu, bena míatrɔ zi eya ma tɔ, ale be domenyinu si ke le esi la nanye mía tɔ keŋkeŋ ava kpe ɖo. Nɔvinye, woyra wò le gaƒoƒo ya me. Woyra wò gbayra wò ke, eye wogayra wò geɖe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Lɔ̃ Mawu kple wò dzi blibo. Lɔ̃ Mawu kple wò luʋɔ blibo, ne nàkpɔ leke ye yeaɖe eɖokui fia wò la, ale be dzɔdzɔnyenye ɖe kple eƒe amenuveve si ke ana be vovukpɔkpɔ anye tɔ blibo bena domenyinu siwo katã siwo nye ŋugbedodo le agbenye agbenye ŋuti ke nye ŋugbedodo le agbewò ŋu la si atrɔ asie tɔ la ava me nɔ kokokoko le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nɔvinye, ese gbea, ese gbe ke ɖi tso Aƒetɔ la gbɔ na mí be miawo katã miaxɔe, ne miatsɔ nu ade dɔwɔwɔ me. Lɔ̃ Mawu, eye Mawu alɔ̃ wò. Elabena, ẽ, ame vɔ̃ɖiwo la, woawoe nye ame siwo gbe be yewomadze klo na Mawu o, woawo nye ame siwo gbe be yewomaʋu eme na Mawu o, eyawoe Mawu be yeatsrɔ̃. Matsrɔ̃ nuvɔ̃wɔlawo o, enuvɔ̃wɔlawo latrɔ dzi me, eye woava gbɔ na ɖeɖekpɔkpɔ. Eya ta lɔ̃ Mawu kple wò dzi blibo kple wò lɔ̃ luʋɔ blibo kple wò ame nyenyea katã ne nàkpɔ be ɖe Mawu malɔ̃ wò mahã eye wòaɖe eɖokui fia wò keŋkeŋ wò mahã aɖe eɖokui fia wò le Yesu ƒe ŋkɔ me eye nu siwo katã do viviti ɖe wò la ana be àkpɔ wo katã le edo gbadzi le gaglãgbe eye wòanye tɔwò le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mawu neyra wò. eye nànɔ gbesɔsɔ be míagava yi ɖe nukpakpla dzi le ɣeyiɣibu me le Yesu ƒe ŋkɔa dzi. Èse nɔviwò Yesu Yo ƒe gbe. Yesu Yo yra Mawu lolo avɔa dzi ɖuna le Kristo me tso True Forgiveness Mission, Australia. Amesiwo mekpɔ ɖo grupua me oa, midzaga mia ɖo me, elabe ade mía dzi geɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me loo, ke ne egbe be eyi zã aɖe hena nusɔsrɔ̃ bubuawo siwo dzi míle be míava yi dzi ŋkeke yawo me le Yesu ƒe ŋkɔ me.